Awle hei vawiinah chakai ka chhit leh dawn a, kan chhit leh dawn a hei. Hei hi chaw chah tur a ni a, ar chaw leh kawl thei chuan maida tlem a ti bantu tan ka telh bawk a hei ti hian ka mix a. Kawl thei kha ka rawt sawm vek a, ka mix a hei tian a rinpawih tak tha khawp mai a, chakai pawn an duh viau a tiang hi kawl thei hi umm an man tha tak eng emaw zanin chu an kal ve leh dawn chu nia umm Ka channel la subscribe lo ten khawngaih takin min lo subscribe sak ve leh zel ula, chuan like, comment leh share kha min lo hnu chiah sak ve leh zel dawn nia. Awle, hei Janin ah ka kai ka chhit leh dawn a, lui ka thleng tha tawh a, chaw te pawh ka chah tha zo vek tawh a, hei ka chhuk lamah hetah hian ka tawpna tur ah tak mai lian lutuk tak mai pahnih an lo awm a hei, an lian khawp mai hei. hei a nu nia lian tha tak a ni aw hetah hei pakhat a awm leh bawk a khaw ka rap tawp a hetah hian khung lawngah zan in chu keimah chu in ka kal a a buai thlak dawn khawp mai hei indaih lohna dawn khawp mai hei pakhat a nia chuan hei pakhat kha a ni leh a hei hei pawh hi lian tha tak a ni kan hmu thei ang imm a lian tha khawp mai hei. e khaih zawngin chu a zia viau tur a ngai ila hei duaiin a che chah tur ka keng tlem deuh a K G hnih vel K G hnih ai rit mak ka keng a mahse ka inbeih lova mahse khua la thin loh vangin ka zawh tha thauh a a thang khu leng tir khulai chuan leng tir a awm a ka dik chhuk tha tawh dawn lo a. Hei, khilai, khilai kawr teah khian ka han chho a, tlema zawng ka man a heng. Hmm. Pali, pali vel a nia, a hrawl khawp mai a pali nih chu aw, a hrawl hlawm khawp mai a khu. Tichuan, kua ka chho tawh dawn a. Dar ruk leh chanve ri tawh a ka chho tawng a chuan a a then lai hi chu ka manna lai te pawh ka rawn tih ran thei lo te pawh tam tak a awm dawn a chuvang chuan khawngaih takin viewers hian min lo hre thei mul a hei tui hi tam khawp mai a tiang hi nia eh phone te pawh camera camera pawh a hu hlawm a chuvang chuan eh tih ran loh tam tak ka rawn nei dawn a eh min lo hrethiam hram hram dawn nia mahse ka thei ang tawk a tam chu rawn tih ran chu ka tum ang aw

Hei de. Hei. Hei. Hei. Hei de a. A rem lo khop nge hei mani i pin keu pa ngai a. A rem lo khop ngai. Le. Kule pakhat alo awm le tah hian. Hmm. Hei man de de. Helai chu chakai. Ni te chhe lo. Ni te pawh. Au. Ni chep thin a. Ha, a la boi thak lo ve hei. Ni chep na sa lo lu tuk. Hmm. Khung le. Ho le, ho le, lo om le ta hin. Pakhat chu lo om le. Min le phut a nge. Te chu pa ni ve ta. hei a pa kan man ve ta e hma kha hei nu vawt kan man a tih chu ka ta awm ve ta e so kan hmu thei em ka cha chahna chin kan thleng tawh a tain pahnih in a lo bawm nghal a um kan man heile pahnih kan man a dang a lo awm em aw e cha chahna chinah thleng zia viau dawn e pahnih ka man nghal a Helai ah khuan a kuau a awm a mahse kan man thei lo hian thu la tah khuan hrawl tha lutuk tak mai a lo awm a hei ei mian mial a ni ka ta chah kha hei a hrawl khawp mai kan man ange aw min en ve dawn nia bawp hi a lian lutuk ringawt hei a pa a nih leh nghal ek hei i hmuiam ka kut zungpui hi mi hi nia a bawp chu hei a lian tha mai mai khawp em hei. Hei hei hei. Hetiang ngawt hi man tur an awm selang aw. A ziah dawn teh lul nen. E man hla dawn e. Hetiang a kan man ve zeuh zeuh nih phei chuan man hla viau dawn e hei. Hei tlai pakhat a lo awm leh a. Khawpui a lian lutuk lo a mahse kan man tho ang. E. Lak rual chu ni lutuk ala a, a teh deuh hlek ka maw ka tia, hei Rinain a lo lian khawp mai kan hre thei ang. A buaithlak mahni chu chuan ip ken nen, chakai man nen, camera ken bawk nen a buaithlak lutuk a, a lo en a hreawm deuh ni pawn min lo hrethiam hram hram mai deuh a ni. hei chak lawkah khan a lo awm leh nghal a an man leh nge a lo ei ve leh mial mial mai hi pawh hmm hei chu nu ni hi nichin a kan man kha pa ni hi nu ni e hmm hei a lian leh khawp mai hi pawh helai chakah hi chu mi an kal tam lutuk lo a an sawi hlawm a leng tir a tam avang hian mi an kal tha tawh lutuk lo a chakai pawhin a sawi a ni.

a lian leh thawp mai. Hei Aifiar ka man ve e, ka chuk lamah khan pakhat ka man tawh a, mahse ka la lem lo a, chho lamah pawh pakhat hei ka man ve leh e. Tah hian hei pakhat hi a lo awm leh tah khawn a tlan chhe hawn che pa a, video ka a la man lai ka la hman lo a, mahse hei hian ni tho a. a lian tha ngai leh khet a hi pawh khula khula khula a lian leh khawp mai hi pawh hei lo ei leh mial mial a man leng i aw a va bal ve hi chu hei na a lian thin khawp mai helai hi a nu a tam a nih hi chakai nu hi chakai nu deuh ngawt kan lam a na hei a lian leh khawp mai hi pawh hi umm hmuh leh nghal ang e kei pahnih ka man a i phawrh a ngai sia hei ka rap bet tawp a heng khung lawk ang a umm hei hi a nu nia umm heng pawh tila chuan pakhat hi a nu tho anih hi umm he hetah hian an lo ni hi lai leh hi. Tih ziah ve. Pahnih a zawt in pahnih kan man phul e. Tah khawn pakhat a lo awm leh a. Ka che chah lo ei leh mial mial a. E ei zo ṭep tawh a nih hi zawk a ni hei. Hmm. A ṭang na ve khawp mai. A pa ni hrim hrim ang hi chu. Aw ho, ka sawi ang tak takin hei a pa ngei ni e. Awm dan aṭang hian a pa hi chu an bawp hi lian ve nuh zel a, a hriat hran theih lutuk. a hna lampang han thleng chho tawh a hei lui pawh a tawp tep tawh a mahse kan la man chho ve leh zel tur ang ai ang tawh le pule pule lian lutuk tak mai tak pawn a awm leh a a luh hman dawn hei ka rawh hmm hei la a pa bawk a ni hi pawh hi helai hi a thlang ah khawn aiawt thar hlan deuh mai ka la hmu a an chiah na la rei lo an chiah na la rei lo tih la aw chiah chu an chiah tawh lo na in helai chu chakai a awm lutuk tawh dawn lo a ang khawp mai aiawt te an lo chiah tawh te a nih si chuan mahse beisei na nen chho ve leh chang chang phawt mai ang aw hei um hum hum hei kuah hian a lo lut hman tep a man lai pawh ka la hman lo pawi khawp mai, khat pheuh pheuh in kan man chho ve leh a, a sir viau tho e, man loh tawp ai chuan mahse ai a chak ai hi lian hlawm khawp mai rin aiin, ikhung leh lawk ange.

Hei kan ta chah ai piar in a lo ei mial mial a tah hian hei ai piar ni hei lo ei mial mial mai a hma lamah chuan ai piar awm zeuh zeuh khi tak in pakhat ka hmu lawk aw lawk lawk lawk. Hei hei hei hei tah hian eh a lian leh khawp mai bik bawk hi hei umm hei a lian ta ngai leh khawp mai a nu nih hi look aw a nau ruh ziau a umm a hma lam ania kawr te hi a chhengchhe ve deuh tawh a. a chet ve deuh hlek tawh a, umm a hma lamah pawh hei tlem zawng chu kan man ve pheuh pheuh alawm, a zir ve viau zel a niphun leh ania aw. Hei inching ka manna khan ka chhuak chho chiah a, hetah lo awm ve leh nghal a, lo ei ve leh mial mial mai hei, umm hei chu nu nih hmel awm danah hian tha ka sawi kha maw. a bawp leh a bawp atang hian hriat chhan ve thei a khitah khian pakhat a awm leh a lawk aw hei de hei tah hian a lian leh lutu khu pawh khu a mak e an va lian thin ve ui hei a lian lutuk a lian lutuk e thei thei thei zan en zet zawng a nuam dangdai hle mai a ka chhit loh ang tih ka hlau hle mai. Ka chhiat bai min thuh san a, keimah in ka chhit a hei. A zia phian mai, mahni chhit tawk lek a lo nih hi. Umm. Hu, khawlaiin hahnuai pui hmu thei em? Pakhat a lo awm leh a hei. Umm. Hi chu lian lutuk lo a, a lian lutuk lo a, mahse a pangai viau tho a ni hei. Hethian dan tang hian a hre thei mai em. Hei, ka kal pel tep atah hian ka rap nu hmana an fir a lo awm a hei. Kal bel teuh hle mai. Hei, ka chan tep alawm. Ka chu chah kha kehna lo zo lo zo nawlbawk sia kan en chu a lo awm reng a. Sawle, sita saw. Lo bawk leh vun mai a. A lian leh khawp mai pawh hei ka chi chah a ei mek a ku. Ii kan barh ve mial mial mai. Chiang deuhin a inthin ang aw. Aw man daih ang. Hei chakai chu tihian mani la min chep thei lo hrim hrim an tia hei. Tiang a ni tak takin ka hria hei mi chep thei miah lo. Hei. Hmm. Ti ve chin teu kut lian deuh phei chu che ngei lam lo ni hi. Hei. Rul ka mu le. Hei. A tleng zal zam mai khuta mi ang thawk a ni hi. Hei hei hei. Hei zal zam mai. Ka that lo ang rul thah hi ka duh chiah lo va. Than chu. Ka ni kina in la hre ang a. China lah te pawh ka lo la dah ang a. Ka thah duh lo than pawh. Hei, tlai hnah hmel hlim hlim. Shh, kal sun rawh, kal sun daih rawh. Mai mai. Ka kal tel ri dawn chu. Aw. Hei, in ka thleng tawh a, tuna an bun dawn a ni. Oi, an thar chiah nge ka man. Ê khu, awm ve nual mai. A lian hlawm lutuk hei.

Hei hi, hei zawng hi ka man a nia. Hei, khawnge a hrawl deuh kha, a bawp lian deuh kha ka lo ti lang ang aw. Chiang deuh in tah hian e, a kawl lutuk hei. Nge. A, khai khai khai hei. A te che pa. Tha ro. Tha ro. Tha du lo. Hei. zawng hian aw lang fiah zak a ni a bawp hi hei a bawp lawk aw kha lo lawk teh lo lawk teh camera hi lo lawk teh chu khai hi lo aw hei ka kutzungpui aniang rawh a bawp hi

a kan en leh theih chu nia zan dangah khami lui ina a fin pakhat zawk kua ri lui ka tih tak zawk ah khan kan kal ang a zan ka kal na hi kua ri lui ni chiah lo a dil kawn lui kua ri lui fintu pakhat a nia chuan zan dangah pakhat zawk kua ri lui ka tih ah chuan kan kal ang a mahni chauh chuan in a hla ve deuh a eh en lo ve deuh a Hei ka indaih lo thin sia hei ti hian hei zawng hi kan man a ni ka man a ni zanin atan umm viewers ten hmuh nawm min lo tih leh ngei ka beisei a min la subscribe loh ten lo subscribe ve zel ula chuan like leh comment kha in lo hun chhiah ve leh theuh ang a chuan min lo share sak ve leh ngei dawn nia umm Aw, hei tunah hian ka chak ai hawn kan chhum nghal a hei, ti lai bawk a nia. Tah hian ka tak ho a nia, mukbang nghal a ni. Eh, tah hei, awmawmi te, chhuanpui te. Sawi nghal emaw? Umm. Eh, aw chi. Chak ai mukbang a nuam ve khawp mai hei. Hawn pawh a man hnai. He lama pa berin hei ei nasa mai um ah ne a sut a sut zawng zawng nen a ei ni tih hian chakai mukbang a ni chawhmeh aiin heti hi tui zawk takzai a si chuang a lo sawi rawh nang mah ti khan chakai thau leh chher chu chawi ai chuan chawhmeh aiin heti hian a tui zawk a ni um ah hei a mawmi kha sawi tur i nei ve em nei lo maw.

a bawmh hliam ber a lo ang daih a hei. A lian lian pahnih lo a ka nih hi hei. Hei lo ti lang teh ka lo en chin aw en ru a len ziah hi en ru zana a mut pui ang a naktuk ah ei dawn a ni umm e pawn a man hna khawp mai an chhir awm lo ve. I chakai bawp lian deuh kha a nia hei, tunah awm awmin a ei dawn a, a seh keh dawn ni. Engtin ka seh keh thei ngem? A seh keh thei ngem? Aw, a seh keh ta. A bei rei ngar ngar. Keh ta. A ha pawh a tha e. A lian tha bawk a.